Controller General bɛdi akyire ɔhwɛ operations so ɛne command post ɛwɔ Ghana so ɛɛ hwɛ yɛn ahyeɛ ɛne yɛn akwantuo so. Mister Lord Ofoeri afiri fa bɛboa yɛn anwumerɛ yi amaneɛbɔ tiawa yi mu. Ɛyɛ me anigye pii sɛ mɛma Onimuonyamfoɔ Hajj Ali Mamaham a ɔhwɛ nkuro nketewa so abɛboa yɛn ne Onimuonyamfoɔ Kwaku Asiamah a ɔhwɛ ɔman yi akwantusɛm so anwumerɛ yi. Manya no nteɛɛ sɛ anwummere amanneɛbɔ tiawa no, kasafidie ne television bi te sɛ Citi TV, Joy News, GTV, ne Ɔsoafoɔ a Ɔhwɛ Amanneɛbɔ prama a ɛwɔ Facebook so rekɔ so seesei ara wɔ hɔ, ne radio nkaeɛ foforɔ a aka. Yɛbɛfiri aseɛ wɔ nnipa dodoɔ a anya bie. Sɛdeɛ yɛhwɛ wɔn ma nnipa dodoɔ yi no wɔanya nkitahodie, na Dɔkta Badu Sarkor deɛ na ɛde ɛho amanneɛbɔ bɛma yɛn. Afei, yɛbɛgye amanneɛbɔ afa sɛdeɛ yɛredi yɛn akwantuo nhyehyɛeɛ no so a ɛhyɛ aseɛ nnora awia dɔnkɔ no. Nanso, yɛfirii aseɛ de yɛn adwuma wɔ abɛɛfo kwan so ansa na ɛrepue. Na Ghana Asoɛeɛ a ɛhwɛ yɛn ahyeɛ ne akwantuo so bɛma yɛn nkyerɛmu afa mmara foforɔ a ɛda pono so wɔ yɛn mmarahyɛbadwam a wɔregye atom ama abɛyɛ mmara no. Ɔsoafo a ɔhwɛ nkurow toa so bɛma yɛahunu nhyehyɛe a ɔde ato dwa wɔ yɛn mpɔtam. Ne titire ne yɛn adwa ahorow mu a MMDCEfoɔ ne ɔsoafo a ɔhwɛ ɔman akwantusɛm so de ho amanneɛbɔ bɛba wɔ nhyehyɛe a ɔne wɔn a wotwi ahyɛn ayɛ, na ɛno akyi no, yɛde ɔman mu nyini nyinaa deɛ bɛba ansa na yɛagye mo nsɛmmisa. Mesrɛ mo, Mommoa me ne ɛmfa nsɛmbɔ nto nsa mfrɛ Dɔkta Badu Sarkor deɛ na ɔmfa yareɛ no dodoɔ, sɛdeɛ ɔhwɛ wɔn a wɔanya yareɛ no bi ne wɔn a ɔne wɔn anya nkitahodie no, mmrɛ yɛn. Oninyamfoɔ meda wo aseɛ. Mema mo adwo. Ɛnnɛ anwummere a ɛyɛ Obenim ne da a ɛyɛ dunwɔtwe mfeɛ mpem mmienu ne aduonu yi deɛ, nnipa dodɔ no yɛ nson, na wɔn nyinaa wɔ baabi a yɛrehwɛ wɔn, na wɔn tebea no ɛyɛ paa. Wɔn a wɔne ayefo yi benya nkitaho no aduru ahaasa aduɔwɔtwe baako, na wɔn mu biara nni hɔ a ebetumi aka sɛ wanya bi, na wɔn nyinaa nso yɛ ade a yɛn ani di wɔn akyi. Anuanom, yei ne nnipa nsia a yɛahu. Nipa baako a enyaa no nnora no maa no bɛyɛ nson no. Nnipa a wɔhwehwɛ wɔn a wɔne ayefo yi benya nkitaho no nni hɔ, na sɛ ɔba a, yɛn nsa bɛka amanneɛbɔ no. Na nnora anwummere no, na nnipa no dodoɔ no anya ne nkɔanimu. Meda wo ase. Dɔkta Badu Sarkor deɛ, meda wo ase wɔ amanneɛbɔ a ɛfa nnipa dodoɔ a anya bi, sɛdeɛ yɛrehwɛ wɔn ne nnipa dodoɔ a wɔne ayaafoɔ yi anya bi anya nkutaho. Yɛbɛba mo nkyɛn ankyɛ. Ɛɛ, yɛde ɛho amanneɛbɔ bɛma dɔnhwere nsia biara mu wɔ ghanahealthservice dot org forward slash covid nineteen forward slash. Na yɛpɛ sɛ yɛbɔ yɛn nuanom a wɔyɛ adwuma wɔ dawurubɔ ahorow nyinaa mu sɛ wɔne yɛn reyɛ adwuma a wonim nhyehyɛe soronko a yɛde ato akwan mu a yɛde rekyerɛ nnipa dodow a anya bi no sɛdeɛ wɔhwɛ wɔn ne wɔn a ayarefo yi ne wɔn anya nkitaho no. Mepɛ sɛ meto nsa frɛ Ghana Asoɛeɛ a Ɛhwɛ Yɛn Ahyeɛ So ne Yɛn Akwantusɛm So sɛ wɔmmɛkyerɛ yɛn sɛdeɛ mmara a ɛfa akwantuo mu anohyetoɔ no rekɔ anaa akwantuo ho afotusɛm a wɔde too dwa Naawɔtwe yi ara no, Owura Lord Ofori-Afrifa, Abadiakyiri Ɔhwɛ Controller General ne Command Post so, mesrɛ wo bra bɛka me ho wɔ ha yi. Akwantuo ho anohyetew no firi aseɛ awia dɔnkɔ pɛpɛɛpɛ. Dɛn na anim fa ho seesei? Ɛɛ, meda wo ase, Ɔsoafoɔ Nuonyamfoɔ, na ma mu nyinaa adwo. Ɔsoafoɔ Nuonyamfoɔ, wɔ yɛn asoɛeɛ no, akwankyerɛ a Ɔmampanin de baeɛ no firii aseɛ nnora awia dɔnko. Deɛ ayɛ no seesei ne afutuo a Yɛde ama wɔn a wɔhwɛ yɛn ahyeɛ so ne abammɔfoɔ ne sɛ, ɔkwantuni biara a ɔfiri ɔman a yareɛ no ayɛ nnipa ahaanu anaa deɛ ɛboro saa so no, wɔmma no kwan, na saa na yɛreyɛ no. Yɛma wɔn a wɔba wɔn nkyi na wɔwɔ ho kwan sɛ wɔtena ha kwan na ɛno mpo no yɛde ho nsɛm ma Ghana Apomuden Asoɛeɛ no. Yɛde firi nnora a awia a ɛyɛ ɔbɛnim ne da a ɛtɔ so nsia no, Italyfoɔ mmienu na yɛama wɔn kwan berɛ a wɔde Air France wiemhyɛn na na ɛreba. Anokwa, yɛamma wɔansi fam mpo ɛfiri sɛ ansa na wimhyɛn no bɛsi fam mpo no, yɛne ahyɛnkafo redi nkitaho hu nkurɔfo ko a ɛwɔ wimhyɛn no mu ansa na wɔaba. Ɛno nti saa Italyfoɔ mmienu a yɛdii kan hu wɔn Air France wimhyɛn mu no, yɛn adwumakuo yi ne Ghana Asoɛeɛ a Ɛhwɛ Ahyeɛ ne yɛn akwantuo ne mpanimfoɔ a wɔhwɛ apɔmuden so wɔ wimhyɛn no kɔɔ wimhyɛn no mu kɔkyerɛkyerɛɛ nneɛma mu kyerɛɛ wɔn na yɛamma wɔn kwan amma wɔansi. Ɔne wimhyɛn san kɔ wɔn akyi. Ɛnora a ɔbɛnim ne da a ɛtɔ so dunson no, Chinafoɔ ne Germanfoɔ bi nso, yɛamma wɔn kwan esiane sɛ saa akwantuo ho anohyeteɛ yi ara a ɛfirii aseɛ awia dɔnko no. Anɔpa yi, asɛm bi sii Abidjan, ɛne sɛ wɔanya ɔhaw wɔ wɔn wimhyɛn gyinabea hɔ. Ne saa nti, na wɔde wɔn wimhyɛn no ani kyerɛ Ghana, na so yɛrehwɛ wimhyɛn no so yɛne wɔn di nkitaho no, saa wimhyɛn no nyinaa, yɛammoa ansi ha, na yɛmaa wɔkɔɔ wɔn akyi. Ethiopia wimhyɛn baako nso, esiane sɛ wɔansrɛ kwan ansa na wɔresi nti, yɛamma emu nnipa no ansi koraa. Yɛmaa wɔn tu kɔɔ wɔn ne nkyia bere a wobuu fangoo guu mu wiei no. Ɛdefa wimhyɛn ho no deɛ, nnipa dodow a wɔba no so ate koraa, ne titire ne wimhyɛn akɛseɛ no. Ɛnnora sɛ nhwɛsoɔ, Britainfoɔ wimhyɛn a etumi de nnipa bɛyɛ ahasa aduonum no de ɔha aduanan na ɛbaeɛ. Kiehl ma ɛno nso de nnipa ahanan aduonum da biara da no de ɔha ne aduonu nwɔtwe. Portugal wiemhyɛn de ɔha ne aduonum de nnipa du mmienu na ɛbaeɛ. Kenya wiemhyɛn a da biara da ɛde ɔha ne aduonu no de aduosia nsia na ɛbaeɛ. Emirates wimhyɛn no nso de ahaasa aduɔwɔtwe de ɔha aduɔson nnan na ɛbaeɛ. Ɛna anɔpa yi, nnipa dodoɔ ne titire Kenya, Emirates ne South Africa wimhyɛn so ate koraa. Kenya wimhyɛn de nnipa aduonu nsia, Emirates wimhyɛn de aduɔkron mmiɛnsa. South Africa wimhyɛn a ɛfiri Washington a ɛtaa de nnipa bɛyɛ ahaasa de aduasa nsia a ɛmu dodoɔ no ara yɛ Ghanafoɔ. Ethiopia wimhyɛn de ɔha aduonu nwɔtwe a na ɔde ahaanu aduonum na na ɛba anyɛ yie koraa no. Ɛnyɛ wimhyɛn gyinabea no nko ara na ɛde akwantuo mu anohyeteɔ no redi dwuma na mmom yɛn ahyeɛ ahoroɔ nso redi nhyehyɛɛ yi so. Yɛwɔ ahyeɛ aduanan num a Aflao, Elubo ne Paga yi mu akɛseɛ ne nkumaa ka. Wɔde saa anohyetuo yi reyɛ adwuma dendeenden wɔ hɔ nso. Ɛnora wɔ Aflao, wɔamma Nigeriani bi a ɔfiri Nigeria reba antra. Nanso, yɛn nhwɛmu kyerɛ sɛ ɔfiri Korea a wɔn nso wɔn ayarefoɔ no boro ahanu na ɛbaeɛ bɛyɛ nnɛnan ni. Ɛno nti, yɛde mmara no yɛɛ adwuma wɔ hɔ. Ɛnnɛ, wɔasan ahɔhoɔ mmiɛnsa nso wɔ Aflao, Germanni baako ne Australiafoɔ mmienu. Saa aman mmienu yi nyinaa wɔ nnipa bɛboro ahanu a wɔanya yareɛ bi. Ɛsiane sɛ Lome nhwehwɛ akwantuo krataa ansa na waba ɔman no mu nti, ahɔhoɔ pii tumi kɔ hɔ, ɛno nti yɛayere afrawu ne ahyeɛ nkaeɛ no. Ɛnnɛ, biribi si wɔ South Africa wimhyɛn no mu a yɛnnim sɛdeɛ asɛm no teɛ. Yɛ deɛ ɔbaa bi a na ɔreka se n'ani so biri no aberɛ a wafiri wiemhyɛn no sii no kɔmɔ apomuden asoɛɛfoɔ no. Yɛrentumi nka deɛ ɛreyɛ no ankasa, ne sɛɛ nti na ɛse yɛtu saa anamɔn no. Nnipa mmienu a yɛte ne nkyɛn no nso, yɛde wɔn nso maa apomuden asoɛeɛ no a wɔgu so reyɛ wɔn mu nhwehwɛmu wɔ nkyɛn. Ɔsoafo nimuonyamfoɔ ne anuanom a atwa ahyia ha, anohyeteɔ mmara a ɛfa akwantuo ho a ɛfiri aseɛ awia dɔnkɔ no, yɛde reyɛ adwuma na yɛrehyɛ obi biara ama no adi so. Meda mo ase. Owura, meda wo ase na megye di sɛ yɛbɛsan ato nsa afrɛ wo berɛ a nsɛmmisa ho abɛhia sɛ yɛyi ano. Anuanom, saa anohyetuo yi ho abɛhia sɛdeɛ megye di sɛ monim sɛ nnipa nson a wɔnyaa yareɛ bi nyinaa yɛ wɔn a wɔfiri akwantuo mu na aba, sɛdeɛ nhwɛmu daa no adi, na ɛno nti na anohyetuo yi aba, na ɛnyɛ sɛ yɛmpɛ sɛ obiara bɛwura yɛn man mu. Ɔman yi yɛ ɔman a yɛpɛ nnipa, nanso tebea yi nti ɛho abɛhia sɛ yɛtu saa anammɔn yi de bɔ ɔmanfoɔ no ho ban. Ma memfa mmara yi ho nsɛm kakra ntwaa mu ansa na mpo sɛdeɛ ɔmampanin ne ɔmanfoɔ nkasa rekɔɔ so Kwasiada anadwo no, ɔhyɛɛ sɛ asoafoɔ a ɛhwɛ nkurotoɔ ahoroɔ so mfa nhyehyɛeɛ nto dwa mfa mmɔ obi biara ho ban, ne titiriw adwa ahoroɔ nso ka ho. Onuonyamfoɔ Hajia Lima Mahama wɔ ha, na ma mento nsa mfrɛ no na ɔmmɛkyerɛ yɛn sɛdeɛ nneɛma asi rekɔ, na ɛno akyi no, ɔsoafoɔ a ɔhwɛ akwantempɔn ne akwantuo so de n'asoɛeɛ deɛ nso bɛba. Bio, wɔn a wɔde wɔn agu adan mu ɛsiane sɛ wɔsu sɛ wɔanya yareɛ bi nti no, ɛfiri saa anwummere rekɔ no, wɔde akwankyerɛ nwoma a ɛrekyerɛ sɛdeɛ wɔbɛhwɛ wɔn nso bɛbrɛ mo, berɛ a asoɛeɛ a ɛhwɛ yɛn ahyeɛ so ne yɛn akwantuo so rekyerɛ sɛ wɔmfa wɔn nto dan mu no. Yɛbɛma mo amoha no bi na moaboa ama ɔmanfoɔ no ate, Onuonyamfoɔ, wobɛtumi aba. Ɔsoafoɔ, meda wo ase. Asoafoɔ a ɛwɔ ha, apɔmuden asoɛɛfoɔ, asoɛeɛ a wɔhwɛ ahyeɛ ne akwantuo so, mediafoɔ, ne obiara a ɔwɔ ha, mema mo ha. Sɛ yɛredi ɔmanpanin ne n'aboafoɔ no anamɔntuo nhyehyɛeɛ a ɛfa ɔkwan a yɛbɛfa so abɔ yɛn ho ban wɔ yareɛ yi ho no. Sɛdeɛ mo nyinaa nim no, ɔhyɛɛ sɛ Asoɛeɛ a ɛhwɛ nkurotoɔ so ne mantam mansini nka mmom na wɔmmoa ma ahonidie nkɔ so wɔ yɛn adwa ahodoɔ a ɛwɔ ɔman yi mu. Asoɛeɛ yi aka akyerɛkyerɛ mansin ne mantam sohwɛfoɔ sɛ wɔn nso wɔmfa nhyehyɛeɛ ntotoɔ na ama yareɛ no antrɛ. Asoɛeɛ yi hyɛɛ nkurɔfokuo yi Mantam asoɔfoɔ ne mantam mu apɔmuden asoɛeɛ yɛ sɛ, animanim yɛ ara na wɔnte baason kuo na wɔnyɛ atitenafoɔ. MMDC-foɔ nso, yɛhyɛɛ wɔn sɛ wɔn nso nyɛ atitenafoɔ wɔ wɔn mpɔtam ne mmeaeɛ a baason kuo yi bi nni hɔ no. Wɔnhwɛ mma wɔntete bi sɛdeɛ ɛsɛ. PHAC foɔ nso nhwɛ sɛ mmara yi reyɛ adwuma, na wɔnhwɛ nso wɔ wɔn mpɔtam na wɔn ani nkɔ dwa so. Mmeaeɛ mmeaeɛ a ahyɛn gyinagyina ne mmeaeɛ afoforɔ a nnipa gyina. PHAC foɔ mu nnipa ne MMDC sɛ atitenafo, mansin ho abanbɔfoɔ no, mpaninfoɔ a wɔhwɛ apɔmuden so wɔ amansin no mu, nkrato asoɛeɛ, Nadbo Baanodani, mansin no ahonidi asoɛeɛ, wɔn a wɔhwɛ nsuo so, ne wɔn a wɔhwɛ ayaresa ahyɛn a wɔde fa ayarefoɔ so, a mansin no ntamgyinafoɔ nyɛ ɔtwerɛfoɔ. Ɛsɛ sɛ wɔne saa amansin yi mu adwumayɛkuo yi ka bom, wɔn a wɔhwɛ apɔmuden so, NCC, Social Welfare, Ahemfo Nkabom Kuw ahodoɔ, Ahyɛnkafoɔ akuo ahodoɔ, Adwadifoɔ Nkabom Kuw, Asoɛe a ɛbɔ mansin no atenaeɛ ho ban, Asamre mufoɔ, nnipa afoforɔ a wɔn ho bɛhia. Ɛsɛ sɛ mote akuo bi a ɛbɛkyerɛkyerɛ nneɛma mu akyerɛ mansin mufoɔ berɛ a ph. IA foɔ rehwɛ saa nkyerɛkyerɛ a ɛfa Covid 19 yi ho, ne titiriw ne yɛn adwaso ne mmeaemmeae a lɔre hyia, bere a wɔde nneɛma a yebetumi de abɔ dawuru redi dwuma. Ɛsɛ sɛ wɔde wɔn adwene si ahonidie so bere a wɔresiesie wɔn afie mu bere ne bere nyinaa mu. Ɛsɛ sɛ asoɛeɛ a wɔhwɛ nkratoɔ so na ɛdi anim. Ɛsɛ sɛ wɔde aban adwumayɛfoɔ a ɔhwɛ ahomdidie so ka ho, Apomuden Asoɛeɛ, Social Welfare ne NADBO, Youth Employment Agency. Yɛhwɛ kwan sɛ MMDC foɔ ne Radio wuranom bɛkasa na wɔanya kwan abɔ dawuro yi aberɛ a wɔnnye sika biara wɔ wɔn mansin ahodoɔ no mu na ama ɔmanfoɔ ahunu ɔkwan a yɛbɛfa so abɔ wɔn ho ban. Metu mo fo sɛ mobɛboa me ama saa nsɛm yi aduru mmɔntene so, na radio no wuranom ama kwan ama wɔatumi de wɔn mfidie adi dwuma abɔ dawuro. MMDC foɔ nso, nhwɛ sɛ mmara bɛyɛ adwuma, ne ahobanbɔ, anigyeɛ ne aduanedie mu wɔ wɔn mansini mu. Wɔnhwɛ sɛ nnuro a yɛde hohoro yɛn nsa ne nsu a ɛtene wɔ hɔ, ne sanitizer wɔ mmeae mmeae a nkurɔfoɔ bɛhu te sɛ adwa so ne mmɔntene so. Ɛsɛ sɛ mantam mu ntamgyinafoɔ no ne mansin no bɛdi nkitaho ahwɛ sɛ obiara de nhyehyɛeɛ no bɛyɛ adwuma na wɔmfa amanebɔ a ɛfa nhyehyɛeɛ no ho mmra nnawɔtwe biara. MMDCfoɔ de amanebɔ brɛ me nnawɔtwe biara, na awia nnɔnmienu yi, Mede ebi tɔ fa bɛ. Wɔde Public Health Emergency Committee asi hɔ. Wɔapaw nkurɔfo a wɔbɛkyerɛkyerɛ nneɛma mu akyerɛ ɔmanfo bere a Public Health Emergency Committee no rehwɛ so. Wɔne nnwumakuw bi nso adi nkitaho, na wɔafiri nkyerɛkyerɛ a ɛfa ɔkwan a yebetumi abɔ yɛn ho ban afi Covid nineteen ho ase. MMDCfo nso afi ase rekyekyɛ nkrataa a ɛbɛkyerɛkyerɛ ɔkwan a yɛbɛfa so abɔ yɛn ho ban so. Nkratoɔ ahodoɔ wɔ Ghana kasa ahodoɔ no ara mu na aboa ma nkyerɛkyerɛ no akɔ akyire. MMDC foɔ no bi nso wɔ wɔn ankasa nkratoɔ ahodoɔ afidie a wɔnam so rebɔ de akyerɛkyerɛ nneɛma mu. Sɛ wokɔ Medina dwa so seesei a, wobɛte sɛ wɔreyɛ saa pɛpɛɛpɛ wɔ hɔ, berɛ a wɔde nkratoɔ afidie redi dwuma. Yɛde saa aban adwumayɛfoɔ yi afa ɔkwan a wɔbɛfa so ahohoro wɔn nsa yie ne ɔkwan a wɔbɛfa so ayɛ saa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso bɛtumi akyerɛkyerɛ wɔn manfoɔ yi asamre te sɛ Agbetɔme, Zobe, Ketu North wɔ Frɛw Mantam mu, Akyease wɔ Atifi Mantam mu, Bia wɔ Western North, Wassa East wɔ Atɔeɛ Mantam mu, Wɔne wɔn apɔmuden asoɛeɛ no aka abom a wɔama apɔmuden adwumayɛfoɔ no adɔɔso wɔ mmeaeɛ mmeaeɛ a ɛho hia no. Wɔnim mmeaeɛ a ɛho hia nti, wɔayɛ nsakraeɛ wɔ mmeaeɛ a wɔwowɔ no. Wɔ mmeaeɛ bi te sɛ Sekondi Takoradi no, wɔate nnipa dodoɔ wɔ atenaeɛ no so ama wɔatumi asi ne sae no ano. Wɔasan atotɔ bokiti a wɔfrɛ no Veronica Bokiti, sanitizer, krataa a yɛde kata yɛn hwene, ne nneɛma afoforo a yetumi de bɔ yɛn ho ban agugu mmeae a ɛho hia te sɛ adwa so, na ɛtɔ mmere bi a, ahyɛn gyinabea ne mmeae afoforo a ɛhyɛ wɔn ase no. MMDCfoɔ no asan atɔ afidie a yɛde hwɛ obi a ne ho yɛ hyeɛ, na wɔde akɔ mmeae a ɛho behia wɔ wɔn atenaeɛ hɔ no nso. Enti wɔhwɛ obiara a ɔba wɔn atenaeɛ hɔ ho hyeɛ bere a wɔreba mu no. Megye di sɛ, sɛ wɔnya obi a wanya bi anaa wɔwɔ nsɛnkyerɛnne bi te saa a, wɔbɛka ho asɛm. Asɛmmɔnemmufo no bi nso afi aseɛ de wɔn ani redi akyire wɔ nnwumakuo akɛseɛ, ahomegyebea, mmeaeɛ a wɔtɔn nneɛma, mmeaeɛ a wɔtɔn nsã ne ankorankoro ayaresabea ahodoɔ mu a bammɔ nnwumakuo nso de wɔn ho agye mu a wɔhwɛ sɛ saa nnwumakuo ahodoɔ yi bɛdi nhyehyɛeɛ a yɛde agu akwan no nyinaa mu so. Mpanimfoɔ ne asɔfoɔ ne ahemfo di nkitaho hwɛ sɛ Wɔn nyinaa bedi nhyehyɛe a egu akwan no mu nyinaa pɛpɛɛpɛ, a nnwumakuw ahodow no nyinaa ka ho. Asamblefo de wɔn ani redi akyiri ahwɛ sɛ wɔbɛbra nnipa dodow nhyiamu ahodow nyinaa, nkanka ne ayiyɔ, um asɔre, afahyɛ, amanyɔfoɔ nhyiamudi ahodoɔ ne deɛ ɛkeka ho nyinaa, wɔ mpɔtam hɔ. Asɔeɛ no nso de ahwɛyie ho anammɔntuo bi agu kwan mu a ɛno nti obiara kɛkɛ nkɔ hɔ nsrahwɛ. Yɛsan nso de mfidie a yɛde hwɛ nnipa ho hyeɛ asisi hɔ, na yɛde sanitizer nso asisi mmeaeɛ mmeaeɛ wɔ asoɛeɛ hɔ. Asoɛeɛ no nso akɔsra Assemblyfoɔ no bi ne adwa ahodoɔ no, ne titiriw ne Nkran mantan mu, na wɔahwɛ sɛ obiara bɛdi saa nhyehyɛe no so. Na bio, wɔasan ahwɛ sɛ wɔbɛte nnipa dodoɔ a wɔwɔ office ahodoɔ no so. Ebinom abobɔ mpata a wɔtete mu di wɔn dwuma. Asɔre no de wɔn ani di nneɛma akyi na wɔgu so regye ho amanebɔ. Daa yenya deɛ ɛrekɔ so no ho amanebɔ. Yɛate WhatsApp prama bi a MMDAfoɔ nyinaa wɔ so, na wɔde amanneɛ ne deɛ ɛrekɔ so nyinaa bɔ yɛn daa. Na wɔde mfoni ahodoɔ ne deɛ ɛkeka ho nyinaa to hɔ ma yɛhunu. Ɔsoafoɔ a ɔhwɛ ɔman ne amanebɔ so nso wɔ hɔ bi, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛhunu deɛ ɛrekɔ so nyinaa. Enti, Yɛbɛkɔ so de yɛn ani adi nneɛma akyi na yɛama yɛahunu deɛ ɛrekɔ so wɔ sɛdeɛ amanfoɔ de nhyehyɛeɛ no redi dwuma ne nneɛma a yɛde agugu akwan mu a ɛbɛhwɛ abɔ yɛn ho ban afiri Covid 19 nsaeyareɛ no ho. Insha Allah. Meda mo ase. Sɛdeɛ ɔsoafoɔ a ɔhwɛ ɔman yi amanneɛbɔ so kaeɛ no, akwankyerɛ a ɔmampanin de maeɛ ne sɛ akwantuo asoɛeɛ ahoroɔ no bɛka abom ahwɛ sɛ yɛbɛko atia Covid 19 ɛsaeɛ wɔ yɛn ahyɛn gyinaeɛ ahoroɔ mu. Sɛdeɛ yɛn soafoɔ no kaeɛ no, yɛn nyinaa nim sɛdeɛ ɔdodoɔ akwantuo teɛ, enti nyɛ deɛ yɛbɛsan aka ho asɛm. Ɛhia sɛ yɛde nhyehyɛeɛ a apɔmuden mpanimfoɔ de agu akwan mu no di dwuma Sei nti ne sɛ deɛ aba no yɛ apomuden ho asɛm, ɛnyɛ akwantuo ho deɛ. Ɛwom sɛ akwantuo asoɛeɛ no bɔ wɔn ho ban dada deɛ, nanso wɔahyɛ aseɛ de apomuden asoɛeɛ nhyehyɛeɛ no redi dwuma wɔ ahyɛn gyinabea ahodoɔ. Yɛhunu sɛ ɛbɛhia sɛ wɔ adwa so no yɛbɛhyia wɔn na yɛde nhyehyɛeɛ kwan koro no abɛto hɔ na ɛde adi dwuma, ɛfiri sɛ mpɛn pii no, sɛ ɔde abaeɛnhyɛ redi dwuma a, mehunu sɛ ɛhia sɛ wɔn a ɛfa wɔn ho no nyinaa, ɛtwa sɛ ɔgye tom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔde wɔn ho bɛhyɛ nhyehyɛeɛ no mu. Enti ɛnnora a yɛhyiaa Ahyɛnkafoɔ Nkabom Kuo mu mpanimfoɔ no, na sɛdeɛ mekaeɛ no, yɛn nyinaa adwene kɔɔ bɛnkorɔ mu, esiane sɛ ɛyɛ apɔmuden ho asɛm nti. Na deɛ ɛdi kan no, ɛwɔ sɛ yɛfa akwankyerɛ a apɔmuden asoɛeɛ no de aba no sɛ yɛnhoro yɛn nsa wɔ ahyɛn gyinaeɛbea ahoroɔ no ho. Ahyɛnkafoɔ no nhwɛ sɛ wɔde nsuo a ɛtene ne samena bɛba ahyɛn gyinaeɛbea ahoroɔ hɔ. Hajia,

Ɛwɔ sɛ wɔde sanitizer no bi sisi wɔn ahyɛn no mu na ahyɛnkafoɔ ne akwantufoɔ no nyinaa de apepa wɔn nsa. Wɔmmuebue apono a ɛwɔ ahyɛn a air condition wɔ mu na mframa atumi afa mu aberɛ biara. Ɛsɛ sɛ wɔde aduro a ɛde yi efi ne sanitizer pepe wɔn nsa wie ansa na wɔafa wɔn a wɔforo ahyɛn no. Ɛsɛ sɛ ɔde aduru a ɛde kum mmoawa gugu mu ansa na wafa nnipa ne abere a wakɔ si nnipa no aba. Onnyae sɛ ɔbɛfa nnipa no amanaboro so ne sɛ ebi nso bɛgyinagyina mu, na wɔmmɔ mmɔden sɛ wɔbɛma nnipa no mu no atete sɛdeɛ nhyɛn teɛ. Minim sɛ ne yɛ nna fam, nanso yɛn nyinaa yɛmmɔ yɛn ho mmɔden nhwehwɛ kwan sɛ yebetumi de adi dwuma. Dawubɔ mfidie a ɛwɔ ahyɛn gyinabea ahoroɔ no nhwɛ sɛ wɔbɛbɔ Covid nineteen ho dawuro na wɔde nkyerɛkyerɛ a apɔmuden aso a yɛde ato dwa no bɛma ahyɛnkafoɔ ne akwantufoɔ no nyinaa. Na ahyɛnkafoɔ nkabom kuo no nso de adesrɛdeɛ aba sɛ yɛmmoa wɔn na wɔntumi nnya Covid nineteen ho nkyerɛkyerɛ no bebree wɔ mfidie bi te sɛ pendrive ne deɛ ɛkeka ho so, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛbɔ no wɔ ahyɛn mu na ama akwantufoɔ no ate na wɔde deɛ wɔateɛ no nso akɔ fie, sene sɛ ɔbɛbɔ nnwom wɔ ahyɛn no mu. Enti mesrɛ sɛ akwantufoɔ no nso, ɛfiri saa berɛ yi rekɔ no, sɛ wɔtena hyɛn mu wɔ Nkran ha de rekɔ Kumasi anaasɛ Akim Odan a, Kofi Asare Brako ka kyerɛɛ wɔn nkurɔfoɔ no sɛ mma wɔntie nnwom na wɔnhwɛ sini bio, na mmom wɔbɛte nkyerɛkyerɛ firi Ghanafoɔ a wɔwɔ ho nimdeɛ anaa asoɛeɛ a ɛhwɛ amanneɛbɔ so de. Na yɛde bɛma ahyɛnkafoɔ nkabom kuo na wɔn nso de ama ahyɛnkafoɔ no amoabɔ wɔ wɔn kaa aberɛ biara. Ahyɛn a wɔde yɛ adwuma nyinaa nhwɛ sɛ wɔbɛfa nnipa wɔ mmeae a wɔahyɛ sɛ wɔmfa nyɛ adwuma no, na yɛbɛsrɛ akwantufoɔ no nso sɛ wɔnkɔ mmeae a wɔayi asi hɔ sɛ ahyɛnkafo nnyina no. Sɛ wɔkɔ hɔ a, wɔbɛnya nsuo de ahohoro wɔn nsa, ne sanitizer de apepa wɔn nsa, na wɔbɛgye wɔn ho nsɛm, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ ɛkɔba sɛ wɔrehwɛ wɔn akyiri akwan a, ɛrenyɛ den berɛ a wɔanya ne nteɛ sɛ wɔn mu bi ne ayarefoɔ no anya nkitaho no. Akyɛnkafoɔ nkabom kɔn de nhyehyɛeɛ bi too dwa nea ɛne asoɛeɛ yi aka abom ama ayɛ adwuma. Ɔhyɛnkafoɔ a wamfa saa nhyehyɛeɛ anyɛ adwuma no, yɛremma no kwan ma no nyɛ adwuma wɔ hyɛn gyinabea hɔ. Adɔfonom, saa nhyehyɛeɛ yi bɛkɔ so ayɛ adwuma kɔsi sɛ nsakraeɛ bi bɛba. Yɛasusu ho sɛ nnanu biara yɛbɛyɛ mu nsakraeɛ na mpo sɛ ho bɛhia sɛ yɛbɛhyia da biara mpo a, yɛbɛyɛ saa. Enti anuanom adɔfo, ɛyɛ fi ada yi, asoɛe no ankasa bɛbɔ mmɔden de nneɛma kakra bɛkɔ akɔma ahyɛnkafoɔ nkabom kuo yi de asɔ wɔn asene wɔ dwuma pa a ɔreyɛ no ho. Yɛnim sɛ wei nyɛ nhyɛ a ɛbɛtumi aduru ne nyinaa ho ɛnnɛ, nanso deɛ ɛwɔ hɔ nnɛ no, yɛrema moahu nhyehyɛeɛ a yɛde agu akwan mu na yɛbɛkɔ so nso ayɛ mu nsakraeɛ. Sɛ yɛyɛ nhyehyɛeɛ na yɛhunu sɛ ɛsɛ sɛ yɛmia nhyehyɛeɛ no mu a, yɛbɛyɛ no saa. Baabi a ɛwɔ sɛ yɛsiesie no nso no, yɛbɛyɛ no saa. Meda mo ase. Onuonyamfoɔ, meda wo ase wɔ amanneɛbɔ a ɛfa akwantuo asoɛeɛ no ho. Anuanom, ma memma mo nkaebɔ tiaa mmienu bi ne ɛmfa ɛɛn aban agyinaeɛsie ahoroɔ no ntoa so. Ɔsoafoɔ a ɔhwɛ nwomasua so, Onuonyamfoɔ Matthew Opoku Prempeh, nam GES ne akuakuo ahoroɔ so rehwɛ yɛn nwomasua no, na ɔne Ɔsoafoɔ a ɔhwɛ nkitahodie so na aka abom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ebetumi ayɛ adwuma yiye na atumi ne nsɛm a ɔmampanin de too dwa no ahyia. Na ɔse wɔmfa akwannuasɛm nyinaa so mma yɛn yɛn adesua no nkɔ so, ɛnkanka ne wɔn a wɔrebewie sukuu afei no. Ankyɛ koraa ne nnuru Kwasiada deɛ ɔbɛba abɛka yɛn ho na ɔde amanneɛbɔ bɛba abɛbɔ yɛn. Na anka ɛsɛ sɛ ɛɛ Onuonyamfoɔ a ɔhwɛ apɔmudensɛm so ka yɛn ho wɔ ha. Nanso seesei, wato nsa afrɛ na ɔredi dwuma foforo wɔ Jubilee House. Ɔne ɔmampanin yi hyia mpanimfoɔ ahoroɔ a wɔdeda nnwumakuo ahoroɔ ano seesei a me ne wo rekasa yi, wɔresusu nsɛm ho. Nnawɔtwe mfiaseɛ no, ɔmampanin ne nnuruyɛfoɔ ahoroɔ ahyia wɔn a wɔyɛ nnuro bi te sɛ sanitizer ne nnuro afoforɔ a akeka ho adwendwene sɛdeɛ wɔbɛtumi ayɛ nneɛma bebree de aboa Ghana de ako ɔko kɛseɛ a ɛda yɛn anim yi Ɛno nti na ɛho abehia sɛ osusuw nsɛm ho kɔ akyiri na ɔsoafo a ɔhwɛ adwadie so, ɔsoafo a ɔhwɛ apɔmuden ho nsɛm so, ɔmampanyin ne mpanyimfo a atitire a wɔdeda nnwumakuw ahorow ano ahyia wɔ Jubilee House resusu Covid nineteen yi ano poma siberɛ. Afei, The Permanent Missions of the People's Republic of China to the United Nations ɛnam UN so ɛne wiase nyinaa redi nkitaho de nkyerɛkyerɛmu a ɛfa ɔkwan pa a Chinafo faa so dii Covid nineteen so rema. Asuadeɛ baako ne sɛ yɛbɛhunu no ntɛm, a ɛno na yɛde redi dwuma wɔ yɛn man Ghana mu ha. Sɛ wobɛkɔ ayaresabea ntɛm aberɛ a woanya nsɛnkyerɛnee bi a ɛte saa, na yɛde ɛno nso redi dwuma wɔ Ghana ha aberɛ a yɛde bi agu internet so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara bɛte. Sɛ yɛde nnipa dodow a yesusuw sɛ wɔanya bi begu baabi foforo a, ɛnsɛ sɛ yɛde wɔn frafra. Mpo nnipa nson a wɔadi kan anya bi no, sɛnea yenim no, yɛde wɔn agu baabi sɛnea ɛbɛyɛ a wɔremfa yare no nnyɛ afoforo. Na wɔn a ayarefo yi bi nso ne wɔn anya nkitaho no, yɛn ani da so di wɔn akyi, na yɛde wɔn akɔhyɛ baabi sɛnea ɛbɛyɛ a abusuafo remmɛn wɔn. Nnipa dodoɔ nso a wɔfiri amannɔne aba yɛn man mu nso no, ɔman no afa de ato ne ho so sɛ ɔde wɔn bɛgu baabi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmfa yareɛ no nyɛ afoforɔ. Deɛ ɛdi hɔ bio, ɛho hia pa ara sɛ Chinafoɔ de nkyerɛkyerɛmu regu dwa so ama wiase nyinaa na ɛbɛboa nnipa a wɔwɔ mu nyinaa Na meate yareɛ no ho nsɛm, na ɛno na yɛn ani gye ho sɛ mo nyinaa reboa ama obiara da ne ho so wɔ ɔman mu, sei nti ne sɛ ahodasoɔ ne bɛrima. Ghana aban de aseda a ɛnni kabea ma obiara wɔ saa mpɔmpɔnsuo yi so, na mpaninfoɔ a wɔdeda nsɔrensɔre ano, apomuden asoɛɛfoɔ a wɔde wɔn nkwa ato asiane mu regyina ɔko kɛseɛ ano wɔ yɛn ayaresabea ahoroɔ Nsɛnkyerɛwfoɔ ne akuakuo akɛseɛ ahoroɔ nyinaa wɔ osetie soronko a wɔada no adi wɔ akwankyerɛ yi ho ne mmoa a wɔde aboa dawurubɔ anaa nkyerɛkyerɛ a yɛde rema ɔman no. Ɛnkanka, yɛda Ghana Charismatic Bishops, Christian Council of Ghana, National Association of Charismatic and Christian Churches, Pentecostal Nsɔre, Orthodox Nsɔre, ɔmaa yi Chief Imam Asoɔeɛ ne Nkramofoɔ nyinaa ase wɔ osetie a wɔyɛ de ma akwankyerɛ ahoroɔ a yɛde agugu akwan mu no ho. Aseda a edi hɔ kɔ ma Ghana Nsɛnkyerɛwfoɔ Nkabom Kuo no baa no dani Afeu Moni ne n'apamfo ne nsɛnkyerɛwfoɔ a wɔwɔ ɔman mu nyinaa wɔ adwumaso a wɔayɛ no ho. Yɛda Ghana Independent Broadcasting Association ase wɔ mmoa a mode aboa ɔman no wɔ Covid 19 Ahwɛyie no dawurubɔ ne dwumadi ahoroɔ a moreyɛ de abɔ Ghana nkaeɛ. sɛdeɛ ɛbɛma wɔada wɔn ho so wɔ ɔkwan a ɛfata so. Yɛbɛhyɛ mo nkuran sɛ mobɛyɛ setie ama ahweyɛ ho nhyehyɛ a Ghana Apɔmuden Asoɛeɛ de ato dwa nyinaa, na mobɛtwe mo ho afiri nkratoɔ ahoroɔ a ɛnyɛ nokorɛ nanso ɛnenam intanɛt soɔ no ho. Yɛsrɛ wo, momfa deɛ Ghana Apɔmuden Adwumayɛkuo no de aba no nyɛ nkyerɛkyerɛ mma ɔmanfoɔ no. Yɛde aseda bio ma Ghana Ayaresafoɔ Nkabom Kuo no, mekyerɛ Ghana Medical Association, Ghana Nɛɛsfoɔ ne wɔn a wɔgye awoɔ nkabom kuo, Nnuruyɛ ne nnurutɔn akuo no wɔ nnipa a ɔde adom yɛn ama yɛde reko yareɛ yi. Afei, deɛ ɛdi soɔ yɛ nsɛmpɔ a ɛhia pa ara a mepɛ sɛ me ne mo kyɛ. Mesrɛ mo, monyɛ aso ntie me yie. Apomuden adwumayɛfoɔ no kyerɛ sɛ nnawɔtwe mmienu a ɛdi kan no yɛ adeɛ a ɛyɛ hu pa ara yie. Ɛma yɛhunu sɛ yareɛ no bɛtumi asae nkorɔfoɔ bebree wɔ mpɔtam bim anaa ɛnsae nkorɔfoɔ. Ɔkyerɛ yɛn sɛ nhwehwɛmu a wiase nyinaa yɛ afa nsaeyareɛ ho no ma yɛhunu sɛ, mpɛn pii no, ɛtumi ba sɛ nnipa a wɔnya bi no dodoɔ no tumi kɔ soro kakra ansa na aba fam anaasɛ aba. Enti, wɔagye atom sɛ mma yɛmfa nnipa dodoɔ a wɔn yareɛ no mu ayɛ den kakra no ano nto dwa seesei. Na ɔkɔ so ama yɛn awerɛhyɛmu sɛ esiane nneɛma a ɔde agu akwan mu ne deɛ ɔgu so reyɛ nti no, ɔwɔ gyidie sɛ adwuma yi bɛtumi abrɛ Covid 19 yareɛ no ano koraa. Megye di sɛ, sɛ wodi nkontaabuo mfoni a Amanaman Apɔmuden Baatan Mmekyerɛ World Health Organization no de abɛto dwa no a, mpɛn pii no ɛte sɛ kɔ fie. Ɔhaw a ɛwɔ mu ara ne ɔkwan a yɛbɛtumi afa so asi ano kwan wɔ ɔhare so. Enti, nneɛma a ɔde regu akwan mu no renyɛ deɛ yɛbɛtumi aka sɛ yɛnhunu yareɛ no anim bio koraa. Mmom no, deɛ anka ɛsɛ sɛ yɛpɛ ne sɛ saa ara na yɛrehwɛ. Nanso sɛ ɛkɔba sɛ yɛnya yareɛ bi a, wɔbɛtumi abrɛ ano ase wɔ ahoɔhare so. Wei ne ahotɔsoɔ nsɛm a ɛho hia pa ara a ɛwɔ sɛ yɛde to dwa. Yɛkɔ so hyɛ nnwumakuo a ɛne wɔn yɛ adwuma no nkuran sɛ wɔbɛkɔ so de nkyerɛkyerɛmu ama ɔmanfoɔ wɔ ɔkwan a wɔbɛtumi afa so abɔ wɔn ho ban afiri Covid nineteen yareɛ no ho. Yɛkɔ so ara bɔ nnwumakuo ahoroɔ nyinaa nkaeɛ sɛ mma wɔmmfa mfasoɔ bebree nngu wɔn dwadie nneɛma anaa nneɛma a wɔtɔn no so, na yɛkɔ so bɔ Ghanani biara nkaeɛ sɛ yɛnyɛ yɛn ho yɛn ho nhwɛsofoɔ wɔ saa berɛ yi mu sen daa daa deɛ no. Afei, yɛnhwɛ mmara ho asɛm a ɛda abadwokuo no anim. Mmarahyɛbadwafoɔ no kasa ma foɔ ahomegyeɛ a ɛhyɛ aseɛ nnɛ no. Mmara foforɔ no a yɛahyɛ sɛ ɛnhwɛ nsɔ akwankyerɛ ahodoɔ yi asene no, ɛda mmarahyɛbadwa no anim seesei a merekasa yi. Berɛ a merefiri mmarahyɛbadwam hɔ no, na ɔwɔ ahomegyeɛ mu tiawa a ɛwɔ sɛ ahomegyeɛ berɛ so a wɔsane kɔtena ase wɔ wɔn ɔnan berɛ mu. Na deɛ ɛrehwɛ anim kwan ne sɛ aban lɔya de bɛkɔ akɔto badwa no anim. Ne dwumadie ne sɛ ɛbɛma faawudi a ɛwɔ aman amammerɛasɛm no fã a ɛtɔ so aduonu baako nyɛ adwuma sɛdeɛ ɛteɛ a mmara nwoma no kyerɛ wɔ fã a ɛyɛ nnan, ne nkyekyɛmu a ɛdi kan wɔ CD ne E no mu. Na mmara bɛtumi akyekyere anaa abrɛ faawudie no ase. Enti mo a mowɔ ananmusifoɔ wɔ mmarahyɛbadwafie no, megyedi sɛ wɔbɛdi akyire de emu nsɛm no abɔ mo yie, nti ɛho asɛm ne no. Yɛresan ahwɛ kwan sɛ nhyehyɛe ahoroɔ a mpanimfoɔ de agu akwan mu no, yɛmfa nni dwuma yie. Wɔbɛtintim ne nyinaa ayɛ no mmara animuanimu yi ara. Anuanom, berɛ a yɛde nhyiamu reba awieeɛ wɔ awia berɛ yi mu no, nneɛma mmienu bi wɔ hɔ a yɛanka ho asɛm nanso mepɛ sɛ meka ho asɛm. Ɛno yɛ wɔn a saa bere a anibere aba yi, wɔbɔ wɔn nsirem keka nsɛm a ɛnyɛ nokorɛ de tu mfuturo gu nkurɔfoɔ ani wɔ social media so. Wɔde yɛ amanyɔsɛm. Ɛtɔ berɛ bi nso a, wɔde yi aseresɛm kɛkɛ. Mepɛ sɛ metu mo fo sɛ monnyae. Nsɛm bi nenam mframam sɛ ɔmampanyin ne n'asoafoɔ no bi mpo anya yareɛ no bi. Megye di sɛ moahunu bi wɔ social media. Nokorɛ biara nnim. Nokorɛ biara nnim. Mepɛ sɛ mehyɛ mo nkuran sɛ, sɛ wunya akwanya bi wɔ prama so a, fa saa akwanya no hyɛ nkuran sɛ wonni akwankyerɛ a ɛbɛbɔ wɔn ho ban no so sɛnea ɛbɛyɛ a yebetumi abɔ yɛn nyinaa ho ban. Fa samina hohoro wo nsa wɔ nsu a ɛtene ase bere ne bere mu, na wunya sanitizer a, fa bi mfefa wo nsa. Sɛ wɔpɛ sɛ wɔbɔ wo a, na sɛ wowɔ mpepaanimu a, fa di dwuma na fa to bɔɔla mu a amonom hɔ ara. Na sɛ ɛba sɛ wo ho ayɛ hye a, worebɔ wa na wo wansiwansi a, anaa wohu yayere mu nsɛnkyerɛnne a mabobɔ din yi mu bi a, bɔ mmɔden na frɛ nɔmba ahodoɔ a yɛde ato dwa no. Kwasiada, yɛbɛto yɛn nsa afrɛ mo na yɛama mo ahu baabi a yɛaduru. Nanso dɔnhwere nsia biara no, sɛdeɛ yɛaka no, sɛ nsesaeɛ foforɔ bi ba a, Sɛ ɛyɛ nnipa dodoɔ a wɔanya bi o, nnipa dodoɔ a wɔn a wɔanya bi no adi nkitaho ne ɔkwan a yɛfa so abɔ ho ban no, wobɛhunu no wɔ yɛn intanɛt so wɔ ghanahealthservice dot org forward slash covid nineteen forward slash. Yɛpɛ sɛ yɛda wɔn a wɔne yɛn redi dwuma wɔ ha nyinaa ase, ɛfiri Ghana Apɔmuden Asoɛeɛ. Asoɛe a ɔhwɛ akwantuo so. Asoɛe a ɔhwɛ yɛn mpɔtam mpɔtam so. Ghana Asoɛe a ɔhwɛ yɛn ahyeɛ ne akwantuo so. Nsɛmtwerɛfoɔ, anɛɛsefoɔ nkabom kuo nyinaa ne wɔn a mantumi ammɔ wɔn din nyinaa ase. Yɛkɔ so hyɛ mo nkuran sɛ, monni amanebɔ ne nhyehyɛe ahodoɔ a yɛayɛ ama mo no nyinaa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ghana bɛnya amanebɔ a ɛyɛ nokorɛ na ɛwɔ nnyinasoɔ na yɛanya ahobammɔ yie. Meda mo nyinaa mo ase sɛ mobɛkaa me ho ɛnnɛ anwummere yi.